Did you ever stop to notice all the blood we shed before?
Mela Victor għandek ħafna ta' dama. Iva.
Eh, meta tibdew tiżraw?
Dew
frar u martu. Mbagħad il-ġimbu x-xita l-imlaħħaq u fl-aħħar jisu għan-nofs aprilek nibdew nħawlu. Nippreparaw l-art u nibdew nħawlu.
U għaxol jibes, rajtek taħdem?
Dejjem titbix, għax illum nqalan set tuta assoluta. U jek ma tuħu xsiba teqrdu, ma tuħu xejn.
X'tip ta' bex tuża?
Biex apposta għadda dittuta.
Ma nimmaġina li tipprova tażel xi bex naturali? Għaw ħafna ta' bexijiet għalja, għaw organik, tajjeb ħafna. U mbagħad jekk tirbek Ta' erdek, eh?
Meta wasalna hekk qed li din is-sena Alla jbierek. Kien il-ħsad kien jiġifieri suċċess kbir.
Tieħu ħsiebu u kollok naqa' riżultat tajjeb.
U x'tagħmel tiġi kuljum hawnhekk? Mala.
Dak nsaqquh, kuljum kważi bdejna nsaqquh. U jrid ħafna l-matta dam.
Xemx jew xita tiġi hawn. Ejja mala, dejjem hawn aħna. U kont qed tgħidli li għandkom għandkom il-bira. Ejja għandna l-ġwiebi u ntallaw minn ġol borħu l-okol s-saqi. Inti full-time farmer? Iva, full-time.
Kem taqatta sijata? Mixin jizbaħ, jek ikollok ħafna xogħol ħanka sadlam tagħmel.

Rajna ħafna frott u ħxejjex, kollu prodott lokal u għalhekk qiegħda ma' tliet ġenerazzjonijiet ta' din il-familja li għandhom din l-art tant sabiħa u fertili f'nofs ta' Ħ'Attard u għalhekk sa nsellem l-ewwel lil John. Kif inti John? Mhux ħażin hu.
Insomma niġi hawnhekk għall-kwiet u Nagħmel xi ħaġa. Għandek 82 sena. Daqshekk hu.
Newwet minn għinu.
U għadek tiġi hawn għax rajtek qed taqta' it-tew. Qed naqta' insomma qed niġbor it-tew mill-lajtu qabel, issa qed niġbru fil-kaxxu. U ġifilek taħdem fil-raba ħajtek kollha. Dejjem hawn huma missieri u konna niġu hawn.
X'jidhirlek bħala prodott Malti?
Mhux il-prodott Malti mhux sostanzjuż iżjed minn ta' barru naħseb. Imma kulħadd jrid ta' barra l-affarijiet. Għaliex taħseb?
Midja faċli xu.
Nimmaġina li jiddispjaċik meta tara n-nies. Sittendi l-osmu.
Jixtu l-affarijiet ta' barra ma jixtux ta' Malta. Żgur żgur nista' ngħid li iktar frisk mill-prodott Malti ma tistax issib. Sintendi iktar eh, magħmul biċ-ċemx u bl-affarijiet u iktar bes sustanza naħseb jien il-frott ta' Maltu milli ta' barra. U minn meta jsir il-ħsad fi żmien ta' inqas minn 24 siegħa, aħna nistgħu nsibuh fil-ħwienet tal- tal-merċa ġol-irħula fil-vannijiet ta' jiġifieri xi ħaġa li barra bid-distanzi ma jistax isir dan. Sitt tgħidilha żgur hawnhekk malli taqta' u ħadtilha hu l-pitħali mill-ewwel hu. U iktar ħa joħroġ mill-ewwel għad soqu mhux ħajdum ħafna fil-dawk hawn il-pitħalija.

Xi tħoss meta tkun hawn f'dawn l-eliqis? Eh, xi titta.
L-għednu tiegħi jew noqgħod ukoll kwietu. M'hemmx tagħmelu.
U jisbaħ minn natura mawx. Sittendi ju. Mhix ħaġa dritta dik.
Issa taħdmu għandi miegħi wkoll lil John, eh, li tifel ta' John, Victor li ntqajna miegħu u wkoll lil Jean. Ħafniġ ah, ma' missieri, ninu, naqtaw il-bija, niżiraw.
Rajtek ħadd gost ħafna tipprepara dik il-kaxxa. Iva.
Fija ta' dam, arbali, brunġiel, eh, butterscotch, ħabaq.
Smajt li bravu ħafna fl-iskola, imma tħobb din l-art wis u kważi indunajt li kull rokna taf xħawiltu fija. Għax kważi meta ma jkunx ma jkolli skola niġi ma' missieri, U ngħinu li niżirawhom naqtawhom flimkien.
Tieħu gost? Iva, ħafna.
U x'jidhirlek li taħdem man nannu u mal-papa tiegħek? Nieħdu pjaċirek, naħdmu flimkien, naqtaw, niżiraw, nifirxu fajfijiet, nsaqqu. Eh, huwa xogħol jibes. Iva. Imma ma jdejqikx li xogħol. Le, natura sabiħa, tiegħu pjaċir, flajja friska.
Jekk għandek xewqa llum x'inhi l-ikbar xewqa tiegħek?
Nitgħallem l-iskola, ma nikfaniġi ma' missieri,
Mela Victor, naħseb qatt ma rajt ħaba daqshekk frisk ir-riħa ta' samnek qalbek. Tista' tgħid l-proċess ta' kif tiżraw dan? Nizraħ xitel, mbagħad xin jilħaq naqlawh u nħawluh u jisu wara ċar tista' tibda taqta' fis-sajf laqwa. U l-lum sawru jkabru ħanka fis-serer fix-xitwa. Imma nafjina mill-li billi nużaħ ħafna li darba li taqtaw trid eh, il-veru kif tgħid naħseb taddih fis-sajf, taddih għand il-bejjieħ għax ma tantx sajdu mek. Taqta u tieħu mill-ewwel il-pitkarija xinkella jew jintalaq mill-ewwel. Ek taqta u tieħdu frisk mill-ewwel. Veru xogħol impenjattiv.
U ġġet sabiħ, ifuħ ħafna. U ħwawar u.

U sa tieħdu biex jiġi pproċċessat.
Sa ta' noħduh ħaż-żebbuġ. Hemm wieħed inħottu għandu, naqilbuh ġol bins kbar. Mbagħad imur il-lejla jitlaq lejn għawdex. Biex jagħmluh konserva. Ġifi dejjem il-konserva wkoll bil-prodott lokal. Inti taħseb bħala Toma għandu differenza l-prodott? Ħafna.
Tadam ta' Malta tajjeb iktar minn ta' barru biex jagħmlu l-prodotti. Il-barranin jgħiduli li huwa iktar ħelu pereżempju. Għax l-arja tajba, ħamrija tajba. L-oġġett joħroġ tajjeb imbagħad.
Rajt li t-tifel tiegħek eh, veru jikompli miegħek u hekk. Xew għandek għat-tifel tiegħek għall-futur tiegħek?
U ġarraba ma tantx baqa' Ħafna biex dak biex tkompli. Imma jekk ikun irid jista' jkompli. U għalli li jixtieq jibqa' jitgħallem l-iskola u jixtieq jibqa' wkoll jżomm ir-raba. Ejba, skola u jżomm ir-rabu. Ħafna, ħafna. Thank you. Nirringrazzjak, nirringrazzjak l-ewwel net li l-qajtna hawnhekk eh, f'dawn il- din l-art veru veru sabiħa dawn dan il-prodott lokal veru ġmil tiegħu. Għal-kwit kollox, u daw il-kuluri sbieħ, jisni meta nara dawn dan il-frott, meta nara jisni qed nara jisni qed nara pittura. Ġifieri mhux ġmiel għall-għajnejn biss, u mbagħad ġmiel biex tieħdu d-dar u tiekol u veru nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Insellmilkom sinjuri minn Ħattart fl-għelieqi ta' Victor u Nadia Tom.